and for una so uh, tori dey una know say tori dey as i don announce am for una we no get plenty plenty tori but we get some major tori the way dey enter we now so for our news deck so we get for knack am the tori wey we get am for una now na for talk for una about wetin wetin gendarmerie don do for that side for new bell una remember wetin happen for day this week wey some pikin dem chop that uh, um, local biscuit that mean say what i talk say local biscuit that mean say they dey make am for hand for house they need use that baby machine dem and then the way they dey clean the uh, their hand they dey pour the water wey they dey use am for make the biscuit na some kind of thing wey man no know sometimes they dey go carry water for well and then water wey dirty mix the biscuit for inside mix that uh, the the the flour before they go begin make that biscuit wey dey call am for baby grammar or for pidgin say galette one hundred and five people plenty pikin about six uh, mami and papa wey dey dey inside too wey dey chop that galette one time one time for la cantini hospital dem reach for there dem dey cure dem so one dey wey dey don comot so one dey wey dey still dey there so one dey wey dey for serious state i to say i no say for here i don read communique for uh, la cantini hospital wey e talk about this matter so una know say na so the thing dey na so the thing pass countryman countrywoman gendarme don enter for there if una see the house una see the play wey dey make that biscuit dey before they can sell am for people una go understand say ha man go take care for your life oh man go take care for your life oh because small small so anything fit happen small small anything fit happen una begin look out me we look out me all man look out before you dey take something dey chop am you must know ask yourself plenty question i know some people dey wey dey dey only chop na for house if no house no dey chop they no go chop them again they no go chop for outside they go wait to take dey cook small thing chop but that one i know say na people dey wey dey fit chop for house one day wey dey no get opportunity wey dey fit go chop for house they go talk say wetin so people wey dey make chop too for sell am for people make dem begin careful make dem careful because man no know man no know countryman countrywoman we dey pray for speedy recovery for all that people the way that biscuit e make them so they enter na bibi wahala bibi trouble bibi malamangulu ngwete may we remain for new bell

because the fire e smoke e house e smoke am e snuff am na so the house don finish burn am all to ashes na population dey enter for save but they no try dem try their best try their best e no waka for that remain e e domot na so that remain e domot e consume am all for that way so other people dey domot for that side for new bell

Brrr. Lucky enough. Lucky enough for that side for Oja. No man no die. No man no quarrel. That time when the house collapse, no man no be the inside. Thank God for that blessing. Like today now, for the year, na wonderful thing wey dey come on and say, e dey wan be happen so the one happen so the one happen so before the other one the car happen so thank god say na the two e happen that for that side and then for bumnyebel some camion driver e come duala with e cut nose that means say cut neck speed i no know how wey that man go begin drive so madi kiango jadi kiango gambo na e that

dey talk say training dey wey dey get for do uh-huh. the girl die so with four pikin the master bill and kill am beat and kill am wey we get four pikin four pikin dem four small small pikin dem wonderful thing wonders for big grandma shall never end another story so reme Where they go put it for gendarmerie for Mfu. Now for that side for Yaoundé. For Sika land Palaba. The mami dey 79 years. They go carry the mami go put it for, for Ngata for Sika land Palaba. The mami say no go chop it. You know she don't for they know the chop. It don't be for wewe. It don't the pass people. Justice. They don't start the fear because if the mami did not the chop, if he quarter for day, it go be na some kind way. Na im dis im pikin don send some long long letter for Griot. He say, I salute una. I hope say una dey fine. I dey come talk na palava my grandmami. My grandmami get a land from Fu. And the land, e don get, uh, e don, uh, trade, e don make some pa- financial matter with am and with the land title for 2015. And then the matter start na small small but the woman wey e can make that transaction with uh, my grandmami e come five years after e talk say na e land so my grandmami e don talk say e no wan treat anything e no wan talk no nothing e wan take e land back na the matter that so na people wey dey get money

na for which side for central africa republic dey talk say wetin school pikin dem wey dey be dey write baccalaureate equivalent for gce advanced level say dis school pikin dem as dey arrive for their center some explosion happen a boom pikin dem kwara for dey and then one dem dey wey dey get plenty plenty wound dem the college name

so congratulations for you ngande ngandji we be tell una yesterday say if mark vivian fuetu wey be die for the 26th of june 2003 eh, that means say 2003 for jelan the people dem too dey remember e remember e dey kwara 22 years after na so the matter dey na the tori dem that way we come for give una for this program una still dey na for the program as una dey for here